Галейкум ва рахматуллахи ва баракату, хөрмәтле мөселман һәм мөслимә кардәшләрем. Безне күбебезне күптән сорау борчый. Нишләп бик күп төрле диннәр бар? Нишләп бик күп төрле карашлар бар? Аллаһы Тәгаләнең барлыгына, берлегенә күпме кеше яши, күпме фикер, төрледән төрле караш. Нишләп ул шулай дип күп кешенең күңеле элек-электән борчыла.

Әгәр сезнең Раббыгыз Аллаһ теләсә ди, шушы җир өстендә яшәгән бөтен кешеләр бөтенесе дә җыелышып бер мизгелдә иманлы булырлар иде. Бөтенесе дә бер динле булып, бер рәвештә, бер тәртиптә үзләренең Аллаһка карата булган йолаларын башкарырлар иде ди. Ләкин Аллаһы Тәгалә алай эшләмәде. Нигә? Чөнки үзе дәвам итә. Афа анта тукрихун нас? Эй, кешеләр, әллә сез телисез кешеләрне көчләргәме әллә? Кешеләр үзләре Аллаһы Тәгаләне яратып, берлеген аның танып килү урынына, аларны көчләп, аларның инде ихтиярларын алып, инде үзләренең теләкләренә каршы бер фикергә китертергә телисезме әллә ди? Хәтта якуну мөэминин, бер иман нигезендә булдырырга телисезме әллә? ди. Моны Аллаһ Тәгалә күрәсезме, теләми. Моны Аллаһ Тәгалә бөтен кешене көчләп, бер тәртипкә, бер рәвешкә салырга теләми. Ә кайсы берләре нишләп тора ашагалар, бөтенесен бер тәртипкә, бер рәвешкә салырга юк. Һәрбер кешегә Аллаһ Тәгалә үз вакытын бирде. Һәрбер милләткә Аллаһы Тәгалә үз вакытын бирде, һәрбер җәмгыятькә Аллаһы Тәгалә үз вакытын бирде. Һәм менә шушы насыйп булган мизгеле килеп җиткәч, Аллаһы Тәгалә һәммә кешегә туры юлны күрсәтеп ачачак. Шуңа да, хөрмәтле туганнарым, Раббыбыз Аллаһ һәрбер вакытка үзенең хикмәтен, Үзенең тирән мәгънәле юлларын калдырды. Без аны бик ашыгучан һәм үзебезнең тормышыбызның бик кыска булу сәбәпле, кайвакытта күреп тә бетермәскә мөмкинбез шушы зур Аллаһы Тәгаләнең хикмәтен. Ләкин гасырлар дәверендә карасак, шушы инде география ягыннан карасак, бәләкәй генә Мәккә шәһәрендә чыккан ислам дине бөтен дөньяга, Бөтен милләтләргә, бөтен халыкларга таралып бетте. Ләкин монда сорау туа. Ислам дине таралды. Ислам дине 1400 ел буе үзенең инде географиясен, үзенең күләмен, үзенең дингә кергән кешеләрнең санын арттыра да арттыра. Бүген без 2 миллиардка якынлашып киләбез, мөселманнар саны бөтен дөнья буйлап. Һәм шуңа тагын, хөрмәтле туганнарым, безнең Җир шарында яшәгән, нинди генә дәүләт булмасын, нинди генә шәһәр булмасын, нинди генә анда җирлек булмасын, барлык урында кардәшләребезне, үзебезгә якын булган дусларыбызны, дин тарафыннан булган үзебезгә инде иң сәгадәтле кардәшләребезне таба алабыз. Әлхәмдүлилләһи шөкер. Ләкин бу мәсьәләдә без бераз туктап китик. Галәм зур, дөнья зур, бик күп төрле дәүләтләр, бик күп төрле милләтләр. Ләкин Аллаһы Тәгалә бит Коръәндә әйтмәгән, әйдәгез әле бөтенесендәген бер тәртипкә, бер инде анда мисал өчен телгә, бер рәвешкә кертик. Юк, киресенчә. Аллаһы Тәгалә менә бу төрледән төрле булган милләтләрне, төрледән төрле булган тәртипләрне, йолаларны, традицияләрне калдырырга куша.

бер племәләр кебек инде булдырдык ди шушы җир өстендә. Һәм нигә булдырдык төрле милләттән, нигә булдырдык төрле халыклардан? Чөнки ли тагарафу, сез бер-берегезне танып, бер-берегез белән танышып, үзегезгә зур шатлык табарсыз ди. Әгәр җир шарында бөтен кеше дә бер телдә сөйләшсә, кызык булыр идеме? Һичшиксез юк. Әгәр җир шарында бөтен кеше, бөтен дәүләтләрдә бер төрле ризык ашап, бер төрле өйдә, бер төрле кухняда, бер төрле китап укып, бер төрле телевизор карап, бер төрле милли моңны таный алып, аңлап бетерерләр иде микән? Һичшиксез юк. Бу бер соры, мәгънәсез тормышка әверелә. Һәм инде әгәр без күрәбез икән, чынбарлыкта дагын Аллаһының хикмәте зур. Ул төрле-төрле милләтләрне барлыкка китерде. Шушы безнең өч көнлек тормышыбызда әзрәк үзебезгә шатлыкны тапсыннар өчен. Әйе, шушы шатлыкны без, әлхамдулиллаһи шөкер, чит илгә генә барып түгел, үзебезнең туган илебездә дә ген, төрле-төрле монда яшәгән милләтләр, монда бит безнең үзегез беләсез, йөздән артык милләт тора Рәсәебездә. Алар белән танышып таба алабыз. Әгәр милләтләр белән таныша алмыйсы икән, ике төрле район арасында төрле-төрле үзенчәлекләр бар. Ау шушы үзенчәлекләр белән танышканда дагын нинди зур шатлык, нинди зур бәхет, чөнки син ниндидер яңа әйбер белән танышасың. Чынбарлыкта да, хөрмәтле туганнарым, без аңларга тиешбез. Раббыбыз безгә зур үзенең нигъмәт бүләген бирде. Без мөселманнар булып тудык. Без, әлхәмдулиллаһи шөкер, үз милләтебез татарлар булып тудык. Һәм менә шушы безгә биргән нигъмәтебезне, ул да булсын безнең милләт, Туган телебез, безнең милли йолаларыбыз, безнең традицияларыбыз, ул безнең инде район белән бәйлеме, туган авылыбыз белән бәйлеме, ул безнең нәселебез белән бәйлеме, без аны яратып, саклап тотырга тиешбез. Чөнки башка кеше аның белән таныша икән, Башка милләт кешесе, башка шәһәр кешесе, башка нәсел кешесе дә безнең белән таныша икән. Кара әле нинди кызык гадәт сездә, кара нинди үзенчәлекле матур йола сездә дип шатланып куя икән. Бу Аллаһы Тәгаләнең Коръән аятендә әйткән литагарафу сез бер-берегез белән танышып шатлыгын табырсыз ди. Шуңа да хөрмәтле туганнарым, үзебезнең үзенчәлекләребезне саклыйк. Милли телебезне саклыйк, милли йолаларыбызны саклыйк, аеруча милли исемнәребезне саклыйк. Раббыбыз Аллаһы Тәгалә безгә насыйп кылды бик күп, бик күркәм төрле исемнәрне алып барырга. Әйе, татар халкы бераз үзенчәлеклерәк. Әгәр инде ул революциягә кадәр саклаган булса шушы матур иттереп үз исемнәрен, Нәселдән нәселгә, буыннан буынга матур иттереп шушы исемнәр безнең милләтләребезне матурлап, бер нурландырып торган булса, соңрак бераз шул революция белән килгәч, татар халкы бераз үзенчәлекле исемнәр ала башлады. Революция белән бәйле, шулай бит, Ленин бабай белән бәйле, Ниндидер анда көрәш белән бәйле, ниндидер кызыл байрак белән бәйле, шулай бит. Әллә нинди үзенчәлекле исемнәрне кай вакытта кыягаз алып дога кылганда укырга туры килә, җәмәгать. Әйтеп бетермим, әллә нинди үзенчәлекле исемнәр бар. Мин ул кешеләргә бер сүз дә әйтә алмыйм, мин бер аларга шелтәсен дә әйтә алмыйм, чөнки беркем дә үз исемен үзе сайлап алмый. Барсы да гын безнең әти-әниләр тарафыннан насыйп булып безгә ирешә. Ләкин, хөрмәтле әти-әниләр! Сез бүген үзегезнең балаларыгызга, әле тумаган үзегезнең угылларыгызга, кызларыгызга матур исемнәрен бирә аласыз. Шуңа тагын, әгәр сез, әлхәмдүлилләһи шөкер, зур бәхеткә ирештегез икән, балага уздыгыз икән, ашыкмагыз, интернетны карап, нинди мутный исем бар микән анда дип. Чөнки кай вакытта, әйтеп киткәнчә, теге революция вакытында революция исемнәре булса, Кырыгынчы елларда төрле Италия, Франция ягында булган художниклар, төрле бер скульпторларның исемнәрен татар халкы ала башлаган булса, соңыннан 60-ларда, 70-ләрдә тагын бер төркем исемнәр ул инде кушма исемнәр. Мин ул исемнәрне әйтергә куркам, чөнки ул исемне әйтсәм, ул исемне тыңлап тора торган шушы видеодан караган кешеләр үпкәләп куячаклар. Ләкин менә ул 70-ләрдә күп исемнәрнең инде мәгънәләрен табып булмый. Чөнки ул уйлап чыгарылган исем. Ә исемнең бит асылы булырга тиеш, мәгънәсе булырга тиеш. Һәм аның асылы, мәгънәсе ниндидер Гваделупа ягыннан түгел, ниндидер анда җыракта булган Таиландтан килгән исем түгел, үзебезнең туган татар телебездә мәгънәсе аның күренергә тиеш. Мәгънәсе күренә икән, мәгънәсе аңлашыла икән, ул безгә татар халкына шулай хас булган гарәп исемнәре, фарси исемнәре, үзебезнең татар исемнәребез, ул шул кадәр күркәм, ул шул кадәр матур. Хәтта ки Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәләтү вәссәлам безгә әйтеп китә, кыямәт көнендә сезне исемнәрегез белән чакырырлар ди. Һәм инде матур исем булса ди, кеше ди, горурланыр ди, кара мине нинди матур исемем белән чакыралар ди. Әгәр кешенең исеме ниндидер мәгънәсез, ниндидер бозыграк исем булган булса, ул вакытта кеше кыямәт көндә кызарыр, хурланып куяр ди. Шуңа да Мөхәммәд галәйһиссәләтү вәссәлам үзе Мәккәдә халыкны вәгазьләп җөргән вакытында күргән булса, мәгънәсез бозык исемнәр булганын, ул аларның исемнәрен матур, мәгънәле, сөйкемле, матур исемнәргә алмаштыра торган булган. Һәм, әлхәмделилләһи шөкер, бүген кайсыбер кешеләр хәтта-ки 40 яшьтә дә, 50 яшьтә дә, 70 яшьлекләре дә килеп, бу сезгә, җәмәгать, сер буларак кына әйтәм, беркемгә дә сөйләмәгез, хәтта 70 яшьлек кешеләр килеп тәген, Хәзрәт, исемне алмаштырыйк әле. Бәлки, әти-әниләр ашыккандыр инде. Бәлки ул вакытта э, комсомол көчле булып, ниндидер аларның күңелләренә бер тәэсир иткәндер инде. Шуңа дагы миңа комсомолья дигән исем бирделәр. Чыннан да шундый исемнәр бар җәмәгать. Гаҗәеп. Шуңа дагы әйдә хәзрәт алмаштырыйк әле дип. Миңа 2 ел элек бер бабай килде дигән, хәзрәт, миңа ди Рибус исемен биргәннәр ди. Әтием ди Рибус белән сканбурт ярата иде, кроссворд ярата иде ди. Идел алмаштырыйк дип, күпме кеше шушылай 60-70 яшькә җитеп тәген үзенең исемнәрен кыямәт көнендә баскач Аллаһы Тәгалә каршында күркәм исемем булсын дип кайгырта. Мин аларга тел тигезә алмыйм, мин аларга шелтә белдерә алмыйм. Ләкин әйтәсем килә, хөрмәтле әти-әниләрсез, бүген рәхим иттереп, балага узгач, Интернетка түгел, үзегезнең шәһәрегездә, үзегезнең авылыгызда яки сезнең инде тора торган җирлектә дини белеме булган, дини белеме булмаса дагын татар милләте белән таныш булган, татар йолалары белән таныш булган апа-абыйлар, әби-бабайлар белән сөйләшеп, матур күркәм исемне сайлагыз. Чөнки соңгы ун-унбиш елларда безгә кереп китте ул каяндыр килгән чит ил исемнәре, Италия, анда Бразилия исемнәре, шулай бит, анда төрле-төрле Аргентина исемнәре, чөнки без үзегез беләсез бит инде, татарлар җоратабыз Аргентина сериалларын, гел күңелләребезгә каты керә, һәм шуңа да шул тәэсир безнең балаларыбызда күренә, ә безгә бит күрсәтергә кирәк үзебезнең Туган, үзебезнең ватаныбызның тәэсирен. Шуңа әлхәмдүлилләһ, мин сезгә яхшы тенденция дип әйтәсем килә. Менә бу соңгы өч-дүрт елда бик матур таралып китте иске исемнәр. Безнең гореф исемнәребез. Ул Мәдинә, ул Мәликә, ул Мариям, ул Камил, ул Әмир, ул Кәрим, шушы исемнәр көннән-көн күбәя. Ләкин кайвакытта һаман әле килеп чыгалар шундый кешеләр. Әле ярты ел элек кенә берсе белән очрашкан идем. Хәзрәт, менә ди, малайга исем сайладык, ди, Ричард дигән исем бир әле, ди. Мәйтәм, Ричард бит безнеңчә түгел, Ричард бит ул чәйнең исеме. Ул миңа әйтә, хәзрәт, бу исемне менә мин яшь чактан җаратам, юк, мәйтәм, гафу ит, мин мондый исемне куша алмыйм. Әйе, алар миңа үпкәләделәр. Әйе, алар миңа кыеграк карадылар. Ләкин каяндыр табып бер кешене сез бит инде беләсез, теге артык принципиаль мулла булса, бар ни принципиаль сөйләшеп була торган матур э, фикергә килә торган муллалар. Ул алган да кушкан. Әй, аннары күрдем, әйе, э, кеше Ричард Илшатовичка әйләнгән. Бул колакка да мәзәгрәк, соңыннан балага үскәч тәге мәзәгрәк булачак ул. Кыямәт көндә аеруча бер аңлашылмый торган хәлгә әверелүе бар. Шуңа да, хөрмәтле туганнарым, изге Рамазан аенда шушы сезгә Аллаһы Тәгалә хәбәрне җибәрде икән, сезнең балагыз була дип, изге Рамазан исемен бирегез балаларыгызга. Әгәр кызларны Аллаһы Тәгалә бирде икән сезгә, шушы бу айларда сез бу хәбәрне кабул иттегез икән, уразачы хатын Саимә дип тәрҗемә ителә. Матур, татар, гарәп исеме булып тора, тарихи исем, бик күркәм. Шуңа тагын төрле айда, үзегезнең төрле вакытыгызда, төрле ел фасылында, төрле э, кешенең инде халыкның, нәселнең булган үзенчәлекләре белән туры килгән матур исемнәрне сайласак, шул кадәр яхшы булыр иде. Шул кадәр кыямәттә дә гэн без бергәләшеп татар халкы бер милләт булып басканда Аллаһы Тәгалә каршында үзебезнең күркәм исемнәребез белән горурланып басыр идек. Шуңа да хөрмәтле туганнарым, Раббыбыз Аллаһ насыйп кылсын һәммәбезгә дә гэн матур күркәм тормышны алып барырга, матур күркәм нәсел буыныбызны үстерергә һәм шушы үскән буыныбызның соңыннан бәхетен, сәгадәтен күреп яшәргә.